eh, akpini news and tour okay.
yeyewo le fia ta egbe ƒe ŋkekea midzi be mílé ŋku ɖe eh, míaƒe dukplɔla gbãtɔ yi ke nye osadifo eh, dɔkta kwami kuma okay. ƒe agbe ŋuti nya ɖe ŋu wòkpɔa nu geɖe si ke mínya le aƒetɔ ma ŋu nye be elé wowɔ duhehe ya eye wòna mí ɖokuisinɔnɔ mm. gake mm.

uh, assassination. Ok. Si ke be.
Dzi be ne gblẽ dome.
Gblẽ dome. Wui. Ne wui ne ne ne gane. Gake esɔ ba. Tamdze mi le ŋku ɖe nu nyiwo pete o. Be ame yiwo le to dzi alo ame yiwo ewo follow mi le social media alo le mia kpɔ la. Woasrɔ̃ na ɖe tso me. Eme kɔ. Ahan.

egbe be ne míaƒo ŋutɔ nu yawo katã alo nu via nu ɖewo me ke míabe dukplɔla gbãtɔ yi ke woyɔna be Osagyefo Ɖɔkta Kwame Nkrumah enu siwo me wòto ko xɔ ɖokuisinɔnɔ ne Ghana vɔ alo míabe dukɔ vɔ. Nu kawo me wòto? Eya abe nuƒo ko wònye be míƒo gbe alo mese gbe o. Yea, yea, yea koe ma, yea koe ma. Yo.
Eee.
Ta magblɔ be leke wodzɔe be egba minya be eee mikpɔ migblɔe be eva nɔ zi dzi. Ya.
Nu ka mɔto? Ta kuyɔɖe ko na mi nu kiwo mɔto. Ok, ta ma, mabia be nu ke wome to ke Ghana va xɔ ɖokuisinɔnɔ vɔ alo. Ao minya be xɔ ɖokuisinɔ ye ne Ghana xɔ ɖokuisinɔnɔ vɔ eye wonɔ zi edzi ɖe nu ka mɔ to. Wato akpe mhm. akpe ɖe babia ta. Abe leke míakatã míenyea Esi Ghana va xɔ ɖokuisinɔnɔ vɔ mm. to kpekpeɖeŋu ya katã xe míaƒe dukplɔla gbã xoxo ke nye Dɔkta Osajefo Kwame Nkrumah yeah. na mía. Yeah. Ame geɖewo hã wobui be yewoawɔ nɔnɔme ma hafi. Okay. Mexɔ se me. Yeah. Tahu biã va ge ɖe eme. eme. ale be ame geɖewo ŋlɔ agbalẽwo, eɖewo da alakpa tso dukplɔla ŋu be efi dukɔ ƒe ga, ɖewo hã be esubɔ na vedu alo etrɔ subɔlae eye eŋu funɔ aɖewo.
Amewo ɖewo ŋlɔ nanewo tso ŋuti gbe be eŋu funɔwo, etsɔ funɔwo kɔ xɔ. gbɔgbɔ sesẽ da ɖe ɖoƒe dzi. Ya wònye be
ɖaseɖiɖi ɖe ɖe ŋua ame ɖe nye nu si ka ame kpɔ teƒea alo oh. video alo picture ɖe nɔ ŋua. Picture wo nɔ ŋu zã. O oh, ok.
Enya nu ka yẹn fo. Picture tatawo alo. Nutatawo.
Nutatawo. Menye be ɖewo lé pɔti. Menye be kamera.
Ahan.
Ame aɖe ko

Kɔmigrumae ma ye ta oh, wòle okay. gafi. Ale be nanewo va yi dzi ekpɔa ne Kɔmigruma xɔ ɖokui si nɔnɔ ne míabe dukɔ vɔa yeah. edzina be yeakpe ɖa ɖe dukɔ bubu kewo xe le Afrika nuto me hã yɔhã no kpɔ ɖokui si nɔnɔ. Tatogbo be Eza ga vi aɖewo alo ga aɖewo na kpekpeɖeŋu dukɔ mea?
Gake meya fia be dukɔmetɔwo woatsɔ abe míaƒe game ƒodasi koŋ o. Ok.
Efia be e… du a dukɔmevi Ghana dukɔmevi geɖewo bui be wobui be alo mía tɔgbuitɔwo bui be wobui be ega yi wokɔ le kpekpe ɖe Kpekpe ɖe dukɔ du- bubu ŋu la Ghana ga mɔ la si Ghana de. gamla si de Oh ok.
Tafia ele fie ma. ele fie ma Mm. Le woƒe nya nu, le woƒe susu nu.
Evɔ ɖewo hã la, menye woƒe gae o. Okay.
Esi wowɔ wɔna yewo katã ɖe am e míaƒe dukplɔla xoxowo ŋu va ɖi le zidzi vɔ. Esi wòyi ɖe Romania e e sɔri Vietnam Hanoi. Okay. Woyi Vietnam Hanoia eyi Peace Mission aɖe le fi ma. Mm. Ŋutifafa ƒe kpekpe aɖe wòyi le teƒe ma. Okay. Aƒo wɔ woƒo ka ne be tso gbedzia Ezia meganye tɔ o. Hmm. Wònye National Liberation Congress. Eka kpe soja alo gbadagbawo va xɔ nɔƒea vɔa, wova wɔ ɖoɖo ɖawo be ameawo ɖo no kunu me abe olé nu. Ah. commission apalu okay ha wova nɔ anyi kɔmiti aɖewo va nɔ anyi wolé nu kɔmiti bene woku nu mi tso lé ke wozã ga wozã ga dukplɔla zã ga wova kpɔ be o enu yawo katã be nu ke yewoƒo tso dukplɔla ŋu be efi ga wonya alakpa ƒio okay geɖewoa kwami nkrumah ƒe ga ya ŋutɔ kura he woɖea Ega keke le eƒe bank account me dze aŋ ko ɖe. Mm. Ke va kpɔ be yewɔ vodada gã aɖe ɖe dukplɔla kple dukɔ ŋu. Eye ame yi ŋutɔ henɔ nuwo ta tso dukplɔla ŋu nɔ alakpa da ɖe eŋu. Eɖa eva ɖe eɖokui gɔme be yewɔ nu vɔ̃ hafi wòva kua, eŋu go eɖokui. Mekɔ ese me ɖaɖa. Ya mese me. Ta fifia míagbugbɔ va fukpekpe yawo katã me. Ok so mm. eh, ya akpa mea me kɔ. Mm. Eh, ta fukpekpe yiwo mo to ɖi. Mm. So mi se be eh, akpa ɖewoa mm. wodatui tukpe me ŋu. Oh. Ee, si ke me mekɔ elabe mía be ye ma ye me la, bullet proof na ɖeke me na. Really o. Mm.
Da ne wata kɔ akpa mi o me la. Hmm. Akpini, akpini news and talk.
Yeah. Eh, nyateƒe be dukplɔla eto kuxe geɖewo me Okay. tso mía dumeviwo ƒe nugɔmemasemase aɖewo me. Okay.
Ele be wotsɔ ŋutasesẽ be ne woɖe dukplɔla Ɖɔkta Kwame Nkrumah ɖa. Mm. Eɖewo to woƒe agbalẽwo ŋlɔ egɔ be agbalẽ geɖe la esi wonye le zi vɔa wotɔ dzo ta geɖe la womeŋlɔ wo da ɖe anyi o geɖe wokɔ ŋlɔ da ɖe anyi hã la agbalẽawo katã la wotɔ dzo wo. Hmm. Gbadagbawo tɔ dzo agbalẽawo. Ta eke woke va nɔ anyi kpɔ koe nye abe Kolongugu bomb, Kolongugu bomb incident enye bɔmba aɖe, bɔmba le ƒe gbe me ale mía yɔe, tukpe eh, gã aɖe, tukpe gã aɖe si ke kaka na nu, dze kaka na nu, gboya, eh, egbɔ ɖe ɖe, tukpe mawo dometɔ ɖeka yɔkɔ ne sukuvi nyɔnuvi aɖe abe ƒe ene ko hmm. be ne dukplɔla va ɖo teƒe ya miakɔe nɛ. Hmm. Ta womekɔe wònye tukpe nogo wokɔ na dukplɔla o gakoko de seƒoƒo me abe ne amewo gbɔ tso yevudukɔ me alo azaɖugbe amewo nɔ seƒoƒo kɔ ne woakɔ do dzidzɔe nɔ woakɔ do woe zɔ na wo. Woakɔ do woe zɔ nɛ. Ta Kwame Nkrumah yi ɖe evelia gbɔ. Mm. Ese me ɖa ɖi. Okay. Yɔ va tɔ ɖe kusiga. Mm. le du aɖe woyɔ be Kolungugu. Enye eto edu vi aɖe e e le e Burkina Faso kple Ghana dome. Ok. Ne wotɔ ɖe fi ma ko sukuviwo do dzidzɔ ɖe eŋu. Nkrumah, Nkrumah, Nkrumah Messiah, Nkrumah Messiah, Nkrumah ti keseɛ, Nkrumah ti keseɛ. Eyawo te ɖe amegã ŋu. Mm. Esema. Mm.

exɔ abi geɖe wò tsɛ nɔ aʋa aʋa aʋa de video kpɔ ɖi. Eh, oh yeah, ɖe Aba- esɔ kple yevuwo ƒe mu ɛ Enu ma ƒe dzɔa? fim yiwoe akɔ f- ɛ, bɔm ɖe flawa me akɔ va da ɖe ame ɖewo aƒe me akɔ na ame. ɖe. ewo la akpɛ news ame aɖewo nɔ video ɖe alo nɔ ɛ ɛ ɛ ɛ nɔnɔmetatawo wɔ gbe ma gbea Mm. nukpɔlawo ŋutɔŋutɔ be nu ma dzɔa Ame aɖeke. Me le sure be. Sukuviwo ku zã. Oh. Sukuviwo ku.
Ta eƒe ŋudzɔla ko yɔ be bookman a. Eya tutui. Eya tutui. Yɔ xɔ abi geɖe. Nyɔnuvia hã xɔ abi geɖe. Ta nu mawo me to ne amegã ƒe ŋku va bia. Egome ne ame ɖe xɔ ɖokuisinɔnɔ na mí. Dzidzɔnya ye. Dzidzɔnya ye. Ye wɔ be yeawɔ nu ya na mí o. Ne meto asi nanewo dzi ne wòwɔ nam. Ta nu kae dzɔe ne ame ɖe la nɔ ŋgɔ axɔ eŋki ɖokuisinɔnɔ vɛ? Ya miva trɔ megbe de.

koa tsɔ ŋku bia elabena womata ŋui o alo ele ŋuti kɔkɔe ɖe xɔ wò ŋuti kɔkɔe mele wò gbɔ va ta be yeaɖe wò agbe ɖa. Ta nu mawo ke wonɔ tata tsom eɖewo nye be ŋku mava xɔ kankannya mí. ese ma ok enye wobe tso ve vedu aɖe le xɔ tso guinea Mm, Eh, Benin. Benin. benin wònye alakpa Mm, kankan enye edu aɖe le guinea ok vɔ ele he kwami nkrumah dena guinea ya enya be guinea tɔwo be president a seku ture ok wo kple kwami nkrumah ɖeka wo le ka oh, ok ese me ɖa ɖi alright ta ne kwami nkrumah yi ɖe guinea Mm, ke dukɔmetɔwo susu be a, Egayi ɖe vedu aɖewo ŋusẽxɔƒe. Ta du ma le fi ma kanka ɖeko alakpatɔ kɔ ta ɖe nane ŋu. Mm. Tɔ be kanka nyami ma le si ta. Ete dzi be ne yewu xoxoa. Ɖeko dzi yogblẽ ŋkɔ.
Akuya.
Ese ma. Mm. Ta na ame ɖe le ame ɖe me ŋkɔ gbe la, ele be mi se nya me afi. Is it is it wrong to chase your dream? Ele wrong be wòati woƒe Hmm. And gãnyenye le. aw. Eye Kwame Nkrumah menye ɖokuitɔ dzila ye o. Efo. Ne Kwame Nkrumah ɖe nye ɖokuitɔ dzila, Mm. mawɔ naneke ke woyɔ be socialist government o. ok ƒo nu vi aɖe tso nu mawɔ na mi. ok socialist government ma enye system aɖe. ok keke nu ɖe sia ɖe xe le Kwame Nkrumah sia enye dukɔ tɔ. wòdi be dukɔ me viwo no kpɔ ɖe le me kpɔ eh, eh, vidi le me. vidi le me. ok ta Nkrumah tafra tse ebe godi kura la. dukɔ ƒe stamp le edzi. Ewɔ abe eh, susu ma ke ade megbe na NDC ɖe alo. Eh, NDC tse nu ma nɔ NDC party me be zɔ megblɔa na ɖeke o. Ɖo wɔ dɔ na bete wo. Kpɔ ɖokuiwò dzi nyuie ɖe be agage ɖe edunyaheha me. Alright.
Aha. Eh, Ta nu ma eya nɔ Kwame Nkrumah metu xɔ nugoe ɖeka na eɖokui o.

amiwɔƒe. Ta nu ka dzɔ ɖe e e factory aɖe ede ede mi.
Factory aɖewo ka li ya. Factory awo katã geɖe gba. Oh, ok.
Egɔme be ke wo woɖe le zi dzi vɔa. Mm. To nane keke woyɔna ne fugbe be operation cold chop.

woɖe le zi dzi o.
Ese me enye mɔnukpɔkpɔ enye mɔnukpɔkpɔ na wo ale gbegbe be be yewoɖu kɔmpani yewo oh, yeah. wogblẽ ɖe megbe la yewo kɔmpani mawoa eɖewo nye a kpɔ amegã nɔ anyi kaka kpɔ be a atike wɔƒe le be nenɔ dukɔ me. Mi ma ga nɔ atike ɖi kɔ tso yevuwo de o. Ta mi antɔ mi azã mi aƒe gbewo. Mm. Ebe ɖe ami wɔƒe ne ne nɔ dukɔ me. Koko do la o ɖe no vo. Mm. Eda nane ɖe be policy me be nka work and happiness. Mm.

Eleza. Yawe Dem Eastern, Ahabo. Eastern Corridor Road ma wo- wo- wogblɔ be yewoawɔe. How many years now? Oh. To vota.
Mede ƒe nyi ya.
Eya mia vota kura mebua mi wa. Amugãtɔ ma.
Womebuna mi o.
Wotsɔe be míawɔ mí be ɖe umbrella la te ko evɔ la. Eyae wobe nya. wotsɔe be nu ɖe sia ɖe wɔtsɛ mía yewo ƒle mí xoxo. ok so ta.
aha nye ka nya dzi. Mm. ta enu mawo ƒe ɖe wɔ nkruma gadzo le fuma enya ke gblɔm le aƒe akpa ɖeka alafa de

Ekae gadzɔ? Ŋkruma, polisi alo kpovitɔ aɖe nɔ edɔ wɔ gbe ma gbe. Hmm. Eya hã va ɖu akpo nu. Etsukpɔ ma tɔ dzã wòdana. Ese me ɖa ɖi. Mhm, mhm. Eŋkɔ nye Ametivui.
Anyi kpovitɔa. Kpovitɔa ƒe ŋkɔe Ametiwi. Ametiwi. Enya nu ka wɔa? Ah. Eda tu dukplɔlae.
Wodɔe. Edana tu ale gbegbe be metsɔna mm. tukpe owu atɔ. Oh, okay.
Sita le evugbe ma ame mawo nye. Uh, they are special agents. Special agents.
edana tso ale gbegbe be ebe tukpea mewu na atɔ o. Me miss na o. N'o da ɖeka le be ne. Ne ɖeka me lɔ eve la la lɔ. Ele be
ame ma ya wo da ɖe duty constable le edana tso ale gbegbe. Eda tukpa wɔme atɔ katã ɖeke me lɔ amegã. Osadifo. Ɖeke me lɔ. Asusɔ axe be a lɔya eya Nkrumah ƒe bɔdi gad ŋkɔe oh. Salifu Dagati. Oh, okay.
Salifu Dagati va xɔ tukpe ma ɖe amegã nu. Aƒe Nkrumah ŋutɔ ne kpɔ nɔnɔmetata kple nua Nkrumah ŋutɔ dze du dzi. Yi dziƒoxɔ dzi.

nyadzɔdzɔgbalẽ lae. Hmm. Woŋlɔ ɖe edzi be Kwame Nkrumah wrestle with Ahmed Wee. Okay. Efia no be wrestle la. Yeah, but, eh. Ekpɔ John Cena kple ame mawo nɔ nu mawo wɔ le yevuwo de o. Ta no be wrestle la menya vi o. Hmm. Ta Kwame Nkrumah kpɔ be age la kpɔ ƒe kemɔ xɔ apɛtɛ da kɔ kple police constable. Ekɔ vi o gbesa apɛtɛ. Ekɔ vi o apa mova.
gbesa gbesa le gbesa gbesa ebere mi ese ma okay nkrumantɔ a enya ma ɖe ya ese le lame mm. ne menye bɔmb ma yɔ a ne menye etu ma wo te a egɔme tu ma wo te amegã a eva kpe fu geɖe hmm. eya me wòto numekula aɖewo be eya me wòto xɔ cancer ok ese me ɖa ɖe ta xɔ va yi ɖe ko dzoa kwame nkuma xɔ dzoa ko wonye le zi dzi akpa sesea meku o afrika dukɔ abe wɔme ene sɔ yɔe be ne va okay.
egypt Mali, mm. eh, Guinea, okay.
Ma, eh, Malaysia. Mm. Wo katã wona asi mi amegã ŋgɔ gbɔ kpɔ be, ei, amegã ya no le dukɔ ma, no le Ghana alo no va yewo gbɔa, yewobe dukɔa atsi. Ese me ɖa ɖi. Yeah. Tɔwo mi asi. womia sii. Gakea eva dzo yi ɖe Sekou Toure gbɔ le Guinea. Sekou Toure be amegã ya ekpe wu yewo be country ta yi dzi be ya drop down yi dzi be ya ɖi ɖi yi yi ɖokui dzi kpɔtɔ ne ya hã eya hɛn yi va kplɔ dukɔ. Mm. Eke Nkrumah be ao madzɔ si gbɔ ne wòanyoa manye kpeɖeŋutɔ na wɔe. Nkrumah was a selfless person. Gold, this should tell you that the man was a selfless person.
Magblɔ be mistake geɖe ya míaƒo tago. Míwɔ mis míwɔ vodada. Woɖe ŋutsu gã ma le zi. Míwɔ vodada.
Ta kotoka be nya gblɔ nɔa ŋkeke bubu míaƒo ŋdɔe. Emi emi emi emi woe nɔ ŋgɔ ɖe ŋku ma le zi dzi. Eye ne woɖe ŋku ma le zi dzi ɖe emi ba nɔ dzi. Hmm.

kpovitɔwo nɔ eme gbadagbawo nɔ eme eho woɖe ɖa vɔa yɔva kɔ ankra va da ɖi okay te wobe partia ŋkɔ nye alo wobe hatsotso ŋkɔ nye national liberation council ke ya wodzo vɔa national liberation council what, what so they got liberation from who Nkrumah. They thought oh, Nkrumah was

Neo-colonialism, The Last Stage of Imperialism. Okay.
Agbalẽ ma ete ɖe yevu dukɔmetɔwo dzi. Elabe ame nya agbalẽ abe yevuwo, enya agbalẽ wu yevu aɖewo hã. Mm. Le enukpɔkpɔ nɔ ame yiwo ke de suku yi ŋgɔ akpɔ be Kwame Nkrumah menye be ɖe wònya agbalẽ le sukuxɔ me ŋutɔŋutɔ o. Elabe average student wònyo. enye sukuvi aɖe keke nɔ okay. nɔnɔme dzedze aɖea nu ko gake nu ka va dzɔ wisdom wisdom aha tafia be ne wòva ekpɔ abe leke mi le sukuxɔ me fifia wotsɔ subject wo alo nuwo kɔ tsaka mi mm. abe maths tsaka mi english tsaka mi nu vovovowo tsaka mi gake ne va political side la amabi yeah. Ta togbɔ be nu ma katã na hafi wòva average gake ne woƒe political side ɖe ya la, ta e eɖe yevuwo gɔme. Ta egblɔ be ŋka, our colonial masters are not gone yet. Mm.

Eƒe tata le fi ma nogo. Fi ka yim ase ŋku ma ŋkɔ o. Ese ma? Amegã kpɔ tsɔ me na mí be nu ka? Mídzi nanewo ke hã na be dukɔmeviwo woawɔ dɔ. Hmm. Gake dukɔmeviwo susu be milk kple honey ko no nɔa. Ese nya ma si kɔ mi ŋku ma ŋlɔ ɖe agbalẽ ma. Be I never knew.

which will finish within the shortest possible time. So he was he foresaw that ele be ga nenɔ míabe kotoku me Kotoku sia me. ne míatɔ míele dɔ wɔm ne mía ɖokuia Mm. Míate ŋu ƒle abe anyo wu abe kese.
Wonye kese. Ah, kese yi- yi- wonya ŋka nye kese ɖe. Me- menya Monkey.
akpa blɛ Wokɔ kɔɖu kple ega. Mhm. da ɖe fi be kese ne tsɔ kese la tsɔ kɔɖu hmm. agblẽ gaɖe bikɔ menya be ga ata ka ƒle kɔɖu kɔɖu gbogbo ekpɔnu me esi gbenu ma tututu ebi la ebi amega akpini bi wɔmenya eya de
Wogblẽ amegãwo si gbe pɛtɛ. Mm. Agbalẽ mawo, enya be Kwame Nkrumah dzi be awɔ atomic bomb. Ne ne nɔ míawo hã si, ne míawo hã míasẽ okay. abe Iran kple Russia egbe me wa. Mm. Eva Rolling Circle area mawo ma, Atomic Junction le fún ma ɖe. ya ya ya.
anya gbeme wɛn amerika anɔ vɔvɔ na miawo tsɛ ɖe. ah ya ta woyɔ fi ma be atomic, atomic junction.
junction. oh okay. Ekpɔ visinia. Vision oh, ekpe.
Okay. Ekpe wu yevuwo ƒe vision. Ese ma. Mm. Ame ya ye nɔ wokple yevuwo nɔ fayawo. Eya ya. Mi be menyo na mi wa mi ɖe. Ne na mi o. Ta ho nɔ kɔ na kria. Leta ya wo ŋlɔ ɖo ɖa ya. Evo eva ɖo ga ɖe ma. Amagbe eya dana dɔ le ŋu. Amagbe ma.

Amagbe ka ma? Amagbe ya ɖeko woŋlɔ ɖe be amagbe. Okay. Gake va ɖo ga ɖe ma Kwame Nkrumah enua va nɔ tete ɖe dzia, edɔ delegation alo edɔ ame aɖewo ɖa be ne wova yi Nkrɔfo be ne wo pluck amagba vɛ ne yi le yevuwo dɔ yakɔ wɔ dɔ. Enya me ka nɔ si dzi gama ma? Ah. Buzia. Buzia. Buzia gbe. Hmm. Ebe ne Kwame Nkrumah ku aɖo ko aku. Hmm.
Nyatɛwe. Oh.
Ebe ne Kwame Nkrumah wɔn ka, ne wɔ aku a. Ne ku. Ivo, ivo ne.
ya, o ga do ame ɖa be o. Na mewɛ, o ma kimi de Nkrumah ŋutɔ. Míe nɔ eƒe akpa sia me ɖi. Ye nu fia be ɖeɖi te ŋu dɔyɔyɔ ko dzi wòle. Wogbe. Enu ma na Acheampong kpɔ dziku. Ignatius mm. Kutu. Yeah.
Acheampong.
Eya wòkpɔ dziku. Ya tse va yɔ gbadagbawo. One time. Adebusia. Yɔ Nyabusia ɖa.
Gake nu bubu tsɛ gava dzɔ le atsiã pɔn tsɛ ƒe time. Atsiã pɔn tsɛ wobe la, ele nyɔnuviwo yome tsi ale gbegbe. Vɔ atsiã pɔn nye menye be. Nyɔnuviwo yome tsi alo nyɔnuviwo le yome tsi. Kpɔ nyɔnuwo de women women love power wherever there is power hmm. women love to be. Nu ke xe dzɔ ne be de atsiã pɔn wɔ nane ne ebe ya xɔ agba tso yevuwo dea hmm. importation a. Ke ega la maxɔ asi na ye nyɔnuwo o gake ŋutsuwo la, wo tɔ le bobobobobo. Ok. Ta na dukɔmeviwo va na ŋkɔ government be afawo tu be dzi. Kɔ ali me be naxɔe, kɔ kpɛ be naxɔe. Oo ok. we are ga see we are Ghanaian you never change as ɛ Ghanaian. ɛ lɛmɛ sia ele tsa la tɔgbi tɔgbiwo nɔ si gbe ke nya ha mi le o eʋu ɖeka ko eʋu le ɖeka ne gbe mi le kufɔ ko ne gbe mi le mahama ko Mm. ne gbe mi le nana ɖo ko Mm, mi wɛ kpɔ yeah, eta wònye be mía gbugbɔe mía be dzɔdzɔme nusɔsrɔ̃wo gbɔ mm, ele mɛ se ɖe yeah, yɔ la champon ko vɔa champon ma eya wɔ operation feed yourself okay, be Ghana mele be mía mi nɔ anyigba dama dzi ne mi nɔ enuwo import o. Mm. Mele be mi nɔ anyigba dama ye dzi. Donc ewɔ operation feed your industry. Irrigation farming nɔ dzi yi. Nu kawo menɔ dzi yi o. Eze ma. Yeah.
Gake nu ma va dzɔ ema. Ese low cost low cost kpɔ ɖi. Low cost, uh, low yeah, cost, yeah, low yeah. cost, low cost. Low cost.
Good. Be be menye eh magblɔ be same. Eh, same ɖe wokɔe.
Community. Community ma wa. Atsa kɔn etui. Oh okay, de le xoxoe. Oh.
Ele tsito. Uh, ele ho. Ele dzodzo me. Yeah. Low yeah. cost ma. Atsa kɔn etui. Be yevu dɔwɔlawoa nonɔ xɔme egagã ma xee. Ele me se ɖa ɖi. Mm. Ta ne nye yevu dɔwɔla ate ŋu ge ɖe exɔ ɖe me. Anɔ ga xe viɖe viɖe viɖe viɖe. Me susu nyui ɖe ma wa. Susu nyui ma. Egbe sukuviwo le ablɔ dzi le wuli dom. Wobe hostel fee wo ele bobobo. ne dukplɔla aɖe ɖe li, sukuxɔwo bɔbɔ le ablɔwo dzi za, ega wo ma ɖiɖi sukuviwo ma kpɔ dzidzɔ o, mía nɔviwo tso amugã ŋutɔ me hã va de University gã wo le Accra wa, gake ega ma nɔ anyi ta ne hostel ga yi wo be yi dzi ta la, mm. amugã ŋutɔ me viwo la, wo me te le University wo de ale gbegbe be teacher training ko va le de mi le de. Ɣe amugã ŋutɔ me tɔɖo tsɔ le. Menya gake.
me me sugbɔ o. Mi- wo su- wo Mínya sugbɔ. gbalẽ míawo hã míayi university hafi Ah, vɔ miawo nya gbalẽ wui. ekpɔe ɖa ɖi. Eh. Ta míva nya gbɔ ta ŋkruma amede. Ese me ɖa ɖi. Ya, ya.
Ekpɔ eɖo ga ɖe me ɖi. Amegã la edɔ ame aɖewo ɖe Russia. Ŋkruma time a ɖe na amewo dɔ ɖe suku lo. enɔ agbalẽnyalawo export be nu va la srɔ̃ nu. Hmm. Ne wogbɔ va dukɔ me, nu va build mi. Si, si dukplɔla kae ga ɖo amewo ɖe abrotsi be nu srɔ̃ nu kpɔ, ega se kpɔ. Woƒe ƒometɔwo dza. Yeah. Ta woƒe ƒome, ƒometɔwo wa de Ashesi University, mm. Harvard. Ke mi wo le nu ka? Yo le ŋgɔgbe yi. Dumeviwo le pɔprɔ. Ŋkume ɖe ɖo na amewo ɖe suku woasrɔ nua gbɔ va. Kpɔ eɖo ame aɖewo ɖe Russia be ne wova srɔ be nuku ka nyo le miaƒe anyigba dzi. Okay.
Koŋ.
Atta Mensah was the leader of that team. Mm. Ke woyia wova srɔ nu tso ŋkuruma dzi be ne wowɔ rɔba eh, rɔba cash crop rɔba gake wova wova study be nu ka anyigba mate ŋu anyo ne rɔba tututu o ke boŋ cereals like maize, mm. like abe mɔlu, abe wheat, abe sorghum, abe millet yeah. yewo katã nyo le míaƒe anyigba dzi. Ya Russiatɔwo be yewoakpe ɖe mía ŋu ana mí machine wɔ. Ta wokpɔ anyigba aɖewo le aƒuiƒe Tamuganto me, mm. Zongo, adzidomehawo ƒete woyi fi ma. Ta ŋkruma ɖe menɔ akra ɖeɖe ko wɔ dɔ le fi ɖeɖe ko. Etsa eyi nu to me. Eya nye amegã. Ekpɔ tsɔ me. Ah. Ada fɔ ɖe ŋu. Tam. Mi nɔ possible. Ah.
Ame sesẽwo nɔ ŋutsua mu gã to me ɖi. Aleke mi agblɔ na ŋkruma baba ne. Ŋkruma fike ho lea. Mawu ne yire. ewɔ na mí, ewɔ na mí ɛɛɛɛ
ya ya ɛɛ ɛɛ akpa ɖe ɖe li eva still am thinking tsɔ ku koŋ alo afɔkalawo ŋku maɖi si ke wòwɔe be. ne míade ŋugbafia ɖaa, eɖe afɔ ɖeka eve ɖe si ke be menɔ ŋku dzi oa, si ke awɔe be amewo tso ɖe eŋu. Eye ne woɖe afɔ ɖe si gbea, na mílé ŋku ɖe be kuxi ɖe koŋ le nu ma ŋu afia. Ee, Kwame Nkrumah ekpɔ a- mía katã. nu vɔ̃ alo vodada vi Vodada ɖe mi- ame te mi ah, me mi de o. mi de o. Ah, Ta ele xe wòle kpɔa aƒe vovovo mi aƒete mi tso. Yeah. Ele xe wòle kpɔa Eye to vɔ na ame aɖe tɔ.
ame ye le en- eŋgɔa. Nkrumah nɔ didi be mi xɔ ɖokuisinɔnɔ fifia ame ɖewo be miaxɔe ŋkeke ɖewo gbɔ. Ele me se ɖe. Yeah.
Ta xe wòe le dzidzi fifia la. Ame yi ke be míaxɔ ŋkeke ɖewo gbɔ la, etsɔ ŋu biã ɖe wòe ŋu. Mm. Vɔ dukɔ be ŋgɔ yi ko dzi míeha. Yeah. Eya na alakpawo va yi dzi, Mm. enuwo va yi dzi. Eya ta Kwame Nkrumah da ese sesẽ ɖewo ɖe anyi. Ele mese ɖa ɖi. Mm. Ko va 1958 alo ƒe akpe ɖeka alafa asieke blatɔ vɔ nyi ma. Nkrumah va wɔ ese aɖe ko be PDA. Okay. Preventive, Preventive Detention Act. Yenye ne nya ƒonutɔ amegã koa wònye nye nya vɔ̃e ko la, ele kpɔ yi gbe. Ok. Ala nɔ game. Ok, so ɖa mi lé ŋku ɖe nu ma ŋu, gbegblẽ ƒe ɖe le ŋua? Enyi mekpɔ gbegblẽ ƒe le ŋu. Hmm. Egɔme menye ɖe etso ko wɔe o, parliament alo sewɔtakpekpe mea, yɔwoe da asi ɖe edzi.
ya wodzɔ si gbeɖe efia be womele e menye e mete atsitre ɖe ame ƒe e nuya ŋu oa eƒe ɖokuisinɔnɔ nɔ agblɔ be nuƒoƒo faa ƒe e ŋusẽ ŋua the right to speak
the right to express yourself ya nuƒoƒo faa mm. ele nuƒoƒo faa me okay. ese ma mm. tafra tse míabe dukplɔla le awuga ŋutɔ me vevie. Nye mate ŋu tso ko agblɔ nya fla ɖe eŋu o. Nɔ amewo le gblɔe.
Gake mefia hehe o. Ya mefia hehe o. Fia wɔm tso aƒe aƒe nyui me. Metsɔ aƒe nyui me o.
Emekɔ. Akpasa mele aƒe me na o. Correct. Ta mate ŋu tso ko anɔ nya flawo gblɔ ɖe amegã ŋu o. Me nya flawo ɖeɖe ko o lo. Awɔ nya fla kaka ɖo teƒe keke mia nu be milé tu ɖe amegã dzi ne miwui. Mm. Kaka va social media. Èse me ɖa ɖi. Ah. Eye menye be ɖeko wogblɔe ko o, ŋkume ŋutɔ le ekpɔ be ame yawo di be ne wowum, Yo, ame yawo di be ne wowum, attacks wo were Wo very sugbɔ. obvious. wosugbɔ.
Ta eda measure ɖe anyi. Yeah. Be ya ŋutɔ da measure ɖe anyi. Sewɔtakpekpemenɔlawo. Eh, mekpɔ, I think those measures were preventive measures. Good. Enye nye kple wòe kura míawɔe. Act like emergency act.
Ɖeko wobe ya safeguard yi ƒe life. Good. Si ke awɔ dɔ nyui na. Nye ŋutɔ tse mata wɔ nu ma. Nu ma kura mɛ o.
Ne nyee kura tse ma ma ɖe. Yeah. Ekpɔa ame ma ƒu mɛ nye Rollins. Ake Rollins ya mekɔe de se me o. Eya tɔ nye mm. ne ewɔe ɖe ŋunye ko tse dzo. Correct. Ese ma. Yeah. Yeta.